Tim bos me gwod pa ryemo. Alego ni iwinya maber. Tim bos me gwod pa ryemo. Wod labongo oker obwogo amito ni iwinya maber. Otim kiti bed ni dong dogi mwoc calo nyig nyim ma tye i keno. Kiti ni bed dong ni dogi kigoyo ki man nyok. Tim ber pe ibal yub ma tye me laro kwo pa latinni. Tim ber pe ibal yub me konyo kwo pa latinni. Kono inen kondicon ma latinni tye iye. Kondicon ma latinni tye iye dong pe rwatte dok pe mitte bot in ni dok iciti ka yeto min latin. Pe rwatte boti doki ni iciti ka yeto latin. Pe rwatte boti ni in dok icit ka yeto ka yeto omaru onyo ngat ma onywali latin. I kit pa Acholi, i cik pa Acholi kiwaco ni tim ber Pe iwek dogi ocer nyo dogi okati i kom ngat ma onywalo boti latin. Tim ber, pe iwek dogi okati i kom ngat ma onywaloni dako. Lok aryo, principle aryo enoni, tim ber, pe iwek dogi okati i kom dako nyo nya pa ngat mo ma onywaloni latin. Me aryo, tim ber kit adong jamine rac nining? Pe iwek dogi okati i kom ngat ma onywali dako ma en aye marwu. Eni man cik ma pire tek ma tye wa i cik pa Acholi dok tye wa i Baibul. Dong otim bocmic Pe jami weng rwatte me acera. Pe jami weng omyero in itam ni in ibiloyo i lobo-ni. Pe jami weng pe mitte ni kicwalo i kot. Lok eni i kin wunu ki Pecen. tye maleng. Caden weng nyuto ka maleng ni Patience obedo dako ni maber kit ma i cawa ni pud kilwongo ni dako pa otim pien pe tye ki laco mo mapat ki otim pudi. In bene ingeyo ni ma iringo woko ni onongo obedo kacel ki Patience i ot acel dok in aye icwalo bot mine ni kong ocito obed bot mine. Jami pud dong oballe-o. Alegi ni itim ber, pe iwek dogi ocer okat i kom pecen. Tika in itye yero pecen, nongo itye ka yero latinni, dok nongo pe in imaro kwo pa latinni, dok nongo in pe imarre keni keni. Acoli obolo caro lok maber ni latin laco pe dino nyig mane kene kene Latin laco pe canyo nyig mane kene kene. Pingo otim in itye ka cano ka canyo nyig mani keni keni? Pingo otim in bocmic itye ka dino nyig mani keni keni i kom lakidi onyo i kom gweng onyo i kom got? Ngat mo keken ma tye ka ma ma ma lwenyo i kom latinne nongo tye ka dino nyig mane kene kene. Ngat mo keken ma lwenyo i kom wadine nongo tye ka dino nyig mane kene kene. Ngat mo keken ma lwenyo i kom dakone onyo goyo dakone onyo yero dakone nongo tye ka canyo nyig mane kene kene i kom got. Acwodi iwiny lokka, aloko leb acwodi mucwiny ma pe abyeka abyeka. Lit tutwal, lawor i vidio recording ma dako pa Bosmik ma en Persian ma en aye onywalo otim Prosper ma latin ni Bosmik tye ka koko i live i live stream i TikTok, tye ka koko i live stream i YouTube. Otimo myero inge ni pig wang dako ma ibuto kede, ma inywal kede, ma ineno ludokke, Lubanga winyo namba acel. Lubanga winyo cwer cwinye. Lit tutwal. Ka moni ka ibalo iye, ye ni ibalo. Pwonye me ye balli. Pwonye me kwayo kica. Pwonye me nongo solution to the problems ento pe me nyuto ne ni an kora tek, an angeyo cero lok mada, an angeyo gengo ngeyo matwal. Gengo ngeyi ni pe konyo gin mo. Omyero inge ni nino ducu ma in iloko jo ma tye lawyer gitye winyo lokki, jo ma tye police gitye winyo lokki, Jo ma tye lungolkop madongo me wi lobo weng gitye ka winyo lok ki ki dano maryek i level mapat pat dok weng gitye ka winyo lok ki jui kit ma in iloko kwede utim boys me gwot pa ryeko pe wek dong wi lobo weng onge mingi utim pe wek dong wi lobo weng onen ni in dano marac kit ma in itye ka timme kwede utim diki maca Ka cing ocer onyo in io i nyim kot mo keken onyo i nyim langol kop mo keken ati mit gibitweyi ma pe ibiduku. Kit onongo langol kop-pi tye ka myero ongolli bed i buc mwaka abic obingolli pi mwaka apar. Kit onongo langol kop-pi Tika myero ongolli bed i buc pi mwaka apar, obingolli i mwaka pyeraryo? Pien ibalo kiti ko, dogi oywayo ni peko. Acholi iwaco ni dogi kelli peko, dok acholi iwaco ni dogi ma iloko kiti ni en igoko kede. Omyero wapwonye me kiyo lok makati ki i dogwa. Omyero wangeyo taib lok mene ma waweko keto ki i dogwa. Pe lok gweng wacce mitte ni omyero iloki me gengo ngeyi onyo me pyem onyo me cero lok. Keswu ki i pecen-ni tye ka maleng wa LC wan pe laro lokke ya. Keswu ki i pecen tye ka maleng ma LC pe laro lokke. Eni ma dong dakoni oloko ki doge ma en aye ogoyone cim, an bene pe anongo angeyo ni dakoni mo tye kumeno. En aye onamo cim ma mega ka okubbe keda. Wek ger ongeyi ka ibalo bal. Kombeddi wan watye ka kubbe i level mapat pat toko weng ki en GOs i kit gum i gudo i twok Northern Uganda mapat pat kacel ki jo mukene ma woko me neno ni ni ki laa kwo pa latinni eno ma kilwongo ni Prosper Otim. Child Care International ma in kom bedi nyo Child Care Kit Gum Servant ma dogi tye i kare komgi ma dogi gitye i yere ni kom bedi Child Care kit jo ludito me Child Care nyo Kit Gum Servant aloko ki ludito ma kunu dong gucako process me rayo cente me neno ni gitim contribution i ot lega. ikit kom community church i child care kit kom servant gin aye gitye i tute ni gin giraa cene calo child care kit kom servant ci kibin me konyo dakoni kikel me konyo latinni ki kel me konyo operation ma omyero ki tim i kom latinni ma tye i adunu i ngeyo ma ber ni operation ni mitte wa india mito a serious mobilization me cente ma in omyero i katti me bino ka rayo cente me laro kwo pa latinni ento pe me bino dok ka yero min latin pe me bino ka medo wang bur i adola Pe biyero pe me bino me cigo wang bwo adola ma tye mudero i tyen dano. In imito itim dano nining? Wutim. Imito dano adi mudene ki nyingi, nyo imito dano adi ma oto ki nying in? Mighty Fire ma in tye i bar nyingi ni kun bene Mighty Fire aye gitye ka running program ni omyero ki raa cente me laro kwo pa latin ni Mighty Fire aye kun bene gitye ka rayo ciling me nene ni latin ni ki cwalo i operation me i adunu i India wek ki laa kwo pa latin ni Pingo lebi kato tutwal ka ingeyo ni ginni mo peke? Ingeyo maber ni in macalo otim bocmi, in latin kic, meni pe, woru pe, ngat mo ma tye cung piri pe, lacungo dwani mo ma tye atir peke. Pingo iweko dugi kato tutwal? Kong inen latin eni Prosper ni kit ma cal kedi latin Prosper otimme-ni cal kedi loyo cal ci loyo latin mo keken ma in inywalo otim Prosper otimme-ni cal kedi kwici kwici kwici kwici wunen cal pa latin-ni tye i media kenyo. Wunen cal pa latinni tye i YouTube channel bota kenyo. Wunen cal pa latinni tye i TikTok page ma mega. Wunen lacal pa latinni tye i Facebook ma mega ma posting madwong. Walar kwo pa latin kong namba acel. Wutim lweny ma itye kwede ki an, moni ma itye kwede ki an, wadog iye lacen. Lweny ma an atye kede keni wutim ki cwercwiny ma an atye kede i komi, abidwogo ka ilweny in lacen. Ento koy iwek por ababa, koy ibin wa larukwo pa latin, koy ibin wa larukwo pa gum Prosper, wacak wu campaign me mobilizing ciling me konyo kwo pa latinni me wek kicwal latinni i India. Watimo campaign. me fund raising onyo me rayo cente wek ki la kwo pa latin ni lok me kwo pe ki dwoko tuko iye in ma kombeddi tye ma dong itye layet ma oywek tutwal ma iloyo iyet i northern Uganda long onyo i Uganda longi ki gwoko in agwoka oweko kombeddi tye ma kwo Kigwoko in agwoka, oweko kombe dong in itye layet matek loyo wenge wi lobo-ni. Ka onongo in pe kigwoko in maber, onongo koro ngat ma tye ka yero yet i Acholi bene peke, kong ngat ma tye ka yero yet i kumalo me Uganda bene peke. Co, wawor lutino, wawor twer pa lutino, wawor twer pa mon. Awecci dok anwoye ni, tye wa i tekwaro pa Acholi ni dako ma in ineno ludokke pe yeto, dako ma in ineno ludokke pe cayo, pe weko dogi kato i kome. I buk pa luryeko waco ni, Ton.

me otti pe iyiti pe ica onyo pe inye ngat ma okwinyo foundation me ot ma megi kadi bed ni onongo en tye lami kony i kit me tongo foundation ma megi ni lok eni gonye tyen madwong Gwenye wa bot mon weng, gwenye wa bot wan co weng. Man nyuto ni ka maleng i leb acwali ni pe iwek dogi okati i kom ngat ma oneno ludokki. Nen Prosper gine, min Prosper pe oyeti, Patient pe oyeti, Maru pe oyeti, pingo in imito idwokki yet? Guloko maber, guwaco peko ma tye, gutito peko ma tye. Pingo in itye miti ni icik wang bur ma megi? Kun in ingeyo ni wa kikobo acel me cai ca pe bene iwilo pi latinni cani, ento iweko dogi nywari. Wutim i kare ca ibedo ki gin mo, ento i cani ipeke ki gin mo. Wakonye in kiti kiti ngai ye kong. No condition is permanent. Angeyo leb munu eno ni. Kong te idi i cwinyi. wek yet kong dong kong kong dong ibin walaro latinni neno ne lit le iwic madit ka in icero pud i tiktok ki in twon in otimi mwaka pyera angwen wiye abic in dano ma kinyoli wa i 1980 otim in nyingi kikome onongo okwi ma an angeyo maber ne nyingi okwi in kinyoli i 1980 ibolo kwi pa obote Aneno itye ka dwoko mwaki ni ni in kinywali 1982. That is a lie. Wan weng wangeyo ni in kinywali 1980. Ibolo kwi pa obote. Nyi kikome okwi. Ento nyi otimi kicako pi ni kinywali ki tung Kampala. Lok ada agak lok ada. Co lweny ma mega wan akedo tim abidugo iye lacen kong walaro kwo pa latinni kong walar kwo pa Prosper Otim. Latinni cal kedi ma bene pe rwatte ni omyero kitim DNA. Latinni cal kedi kwiji kwiji kwiji kwiji ma bene pe omyero ki- pe mitte ni kitim DNA. Ka kiceto i DNA, daktar obiryemo ni en latin pa laco-ni pe dong opim. Lwete, face, wa weng bedo wai ngoko latin angoka. Pe okwanyo cal pa mine wa mo, pe okwanyo cal pa dane, okwanyo cal pu tim weng. Okwanyo cal pa jula bongo weng. Wa omegi woru giwajo lok eni. Wa omegi ni giwajo lok eni. Dok bene jwi kin kum giwajo ni latin ni do otim boss mic ongoko angoka do dano wa i social media weng giwajo latin gum prosper ni ma kinywalo ki passion ni otim do ongoko angoka. Otim exactly man dok in pud icito ka jero ne pinga ikwero remo ma megi pinga icato latin ni pinga icato remo ni itamo ni ning ni lok me caro eni ka dyeke ma aye lubanga okonyo kwo pa latin ni en dok owinyo ki ite itamo ni obikelo trama ma ning i level ma romani iwi latin ni Wuti mini tye ka dino nyig mani keni keni? Wuti mini tye ka canyo nyig mani keni keni kom lagot? Lweny eni ma itye i lweny i kom dano ni weng in ipe ka lweny i kom dano ya wutim in itye i lweny i kom in keni keni. Lweny eni ma in tye i lweny wa i kom lutino ni in ipe ka lweny i kom lutino in itye ka lweny i kom in keni keni. Lweny in ma itye ka lweny wa i kom min wa i kom monni, kom mege lutinoni ni in ipe ka lweny i komgi, itye lweny i kom gin kekeni. En aye oweko an macalo wod acwali kikome His Excellency Doktor Daniel Soka awaco ni in itye canyo nyig mani keni keni. Ah! Dong imito gilok nining? Awaco jwi ni ka pud ineno dano loko piri, dano cuki ki i bal nge pud kimari. Wubio i kare mo dano pe wubiye wa winyo lokki. Jami moni ma in itye ka timmi ni itye ka defending. Nyo itye ka defending kwoni nyo itye ka defending lok ma i komi ni itye balo cawa in itye tamo ni itye nyware acholi itye nywaro acholi otim in ipe ka nywaro acholi in itye nyware kenkeni itye tamo ni itye ka nywaro mon ki mege lutino ma onywali lutinoni in ipe ka nywaro joni in itye nyware kenikeni itye nyware kenikeni wod pa ryemo ce oya.

Co wek kwo mingogo coco me diya flem mi pe obi konyi wa ayu wa oning ngwet ni ngwet wa bin ka laro kwo pa latin wa bin ka laro kwo pa gum prosper wa weko latwo cungo ma tek koko weng wa ribu cing wa oko weng wan acoli oko ducu itwok lobo weng wan lwo oko ducu me twok lobo weng langi alu ju pa dola lwo oko weng me twok lobo ba weng kong wa ribu ne wa laro kwo pa gum prosper wa laro kwo pa latin pa boss me gutim Wutip ka latin nino oto, wubibedo calo acena i nyimi. Wubiket bedo acena madit i nyim min boc me gutim. Wubibedo i nyero madit tutwal i kom min boc me gutim. Wubibedo ki twon lewic madit i komi. Angeyo in iwaco ni lewic pe, pe mako in dok ipe ki lewic, bat ento bimako. Wumigi wor mogo ma calo Rwot ogengagi ma gum bene tiyo i Land Department i kit gum gine i kulu. Yes, Rwot ogenga ma wumin woru en tye i Land Department i kit gum. Jimmy ki Kuma kecgi angeyogi weng. Wek lok ming kong ipwonye me bedo dano mutegi. I mwaka pyerangwen wiye abic pe rwatte in me bedo laming kumeno, pe rwatte boti me bedo lababa kumeno. Aloko man ducu pi lit pa jami ducu ma tye ka timme i lobo Acholi. Aloko man ducu pi latin pa Boaz Mikutim. Aloko man ducu ni omyero kilar kwo pa latin pa Utim.